Onda başlalyk. Jujen manysy ýuwaş-ýuwaşdan, barha, ädim-ädim, kem-kemden, bäş-bäşden, ýagny bir bir zadyň wagtyň geçmegi bilen üýtgeýändigini görkezýär. Ýagny tiz däl, ýuwaş-ýuwaşdan bolýar. Mysal üçin, jujen goşmak işlik, dongci. Ýagny, jüjeniň filiň öňünde durýar. Jüjeň filiň öňünde durýar. Mysal üçin, Tençi jüjeň Ben Lynla howa ýuwaş-ýuwaşdan sowap başlady. Ýene-de bir mysal bereýin. Ta jüjen Şiň la Şin de Gungco. Ol täze işe kem-kemden öwrenşdi. Göreňizdämi, ýagny tiz däl, ýuwaş-ýuwaşdan, kem-kemden şo manyda. Muň grammatikasy şulardan. Indi Bijiň, Bijiňi aýdyp bereýin. Hytaý dilinde örän giň ulanylýan duýgy we delil bildirýän sözleriň biridir. Ahyrynda, ahyrda, ahyry, bolsa-da, näme bolsa-da, hakykatda, üýtgeýji, fuzi, zarf. Beýjing, esasan, delil ýa-da sebäbi görkezmek üçin ulanylýar. Şeýle hem näme bolsa-da, ahyrynda netijede many berýär. Mysal üçin, ulanyşyny aýdaýyn. Juý, goşmak, beýjing, goşmak, sebäp ýa-da düşünjäni güýçlendirýän sözlem. Mysal üçin, Ta, Bijing, Şyga, Haýzy, ahyrynda ol diňe bir çagady. Ýaňy, näme, indi biziň dilimizde aýdaýyn, Ahyr bu çaga degmi, ahyr bu beýle-beýle, ahyrynda öýle boldy diýen şo manada gelen-dä. Ýene-de ta ta Beijing Nuli Guo Woman Ingai Zhong ta ol ahyrynda zähmet çekdi. Biz oňa hormat etmeli. Göreňiz näm? Beijing hakykaty, netijäni ýa-da sebäbi görkezýär. Ol gürrüň berýän adamyň pikirini delillendirmek ýa-da ýumşatmak üçin ulanýar. Bijiň, şolardan. Gysga-gysga, Hä, bijiňem ýaňky aýdyşym ýaly. Judjenem gysgadan, Bijiňe düşündigiňiz diýen umytda. Indi Hoşy, hoşy, manysy, belki, ähtimal, mümkin, mümkinçilik bar. Söz görnüşi üýtgeýji, fuzy, zarif. Hoşy sözüniň wezipesi çaklama, mümkinlik, şübhe bildirmek. Çaklama, mümkinlik, şübhe bildirmek. Köp halatda, duýy, goşmak, hoşy, Şu goşmagy sözlem görnüşinde ulanýar. Strukturasy serediň. Men äjekbaý suratynam goýýan, suratdan görersiňiz. Hoşy, goşmak, juwuýy, goşmak, duňsa, şiruňsa, şeýle. Ýa-da, juwuýy, goşmak, hoşy, goşmak, duňsa, şiruňsa, ym, paşti ýaňky birinjide. Ilki bilen Hoşy gelipdi. Ikinjide bolsa ýerini çalyşdyk. Juýy görüşmek hoşy boldy. Mysal üçin, serediň, Ming tian huo xu hui xia yu, Ming tian huo xu hui xia yu, Ertir belki ýagyş ýagar. Ta huo Hoş, iýjiň doly. Ol belki eýýam gelip, gelendir, gelipdir, gelendir, şular manyda-da. Ýene-de bir mysal bereýin. Belki ol meni görmek islemeýändir. Türkmençesini aýdaýyn ilki. Belki ol meni görmek islemeýändir. Hoş, tap, şaňçawa. Göreňizem diýen woo. Indi serediň. Suratda kän mysal bardyr, suratda mysallaryny görersiňiz. Hoş, mümkin, belki, ähtimal, ulanylanda, sözleme, çaklama, näbelli, ýagdaý beri. Ýene-de bir agzybirme aýtyp geçjek. Mümkin, belki, ähtimal, ulanylanda, sözleme, çaklama, näbelli, ýagdaý beri. Formal däl. Gündelik gürrüňlerde we ýazuw dilinde kän ulanýar. Gündelik gürrüňlerde we ýazuw dilinde kän ulanýar. We hoşyňam manysy şulardan düşünendirsiňiz diýen umytda üç adym galdyraýyn. Arkaýyn soragyňyz bolsa, düşünmedik bolsaňyz, meň üç adym skan edip, maňa ýazyp bilersiňiz. Köp-köp sag boluň wideomy göreniňiz üçin.